Thirtu te chibai leh vek ule, vawiin chu Presbyterian Assembly House, Presbyterian Church of India, PCI, Shillong hmuna building mawi tak, thianghlim leh hmun hulum lai taka thlenna nuam tak mai tlawm bawk si, chanchin hi ka lo chhawp chhuahsak dawn che u a ni. Thirtuten a tuap thlengin min lo thlir chhuahsak leh vek dawn nia. He building hi PCI Guest House tiin kan sawi mai thin a, PCI building hi a nalhin a lian hle mai a, Shillong. Hmun lei lih lai taka awm a ni a, helai hmun hi Barik atanga pen thlak a All Saints School bul mai kha a ni, helai building pawl lo lang hi All Saints School kha a ni a, a lei li in lawi lehna nuam em em a ni, tin a kawt vel hi kawng te hi a zau nuam em em a, tihian in gate chhungah kan lut tan mek a ni. I lo thlir zel ang. I laiah hianin PCI a thawk tawh te Moderator te leh Administrative Secretary te an hming a lo tlar dul mai a. Mizo hming leh Khasi hming te. leh Biate lampang mi leh sa te, Pastor hrang hrang hming helai lo thawk tawh te a tlar dul mai a, Mizo hming pawh a tam mai a mahse kan chhiar chhuak vek lo mai ang. He building hi kum sangkhat zakua sawmriat pakua khan sak tan niin foundation hi phum a ni a, sangkhat zakua sawmkua pasarih khan Reverend Lalchhuanliana kha tih laia PCI moderator khan a hawng a ni. Helai hi room number eight atangin a intan a ni maw? Hei room number hi hei hi room number eight a ni a, hei hi guest house.

Hei hi ahh a nuai ber a ni ta tera chuan a chungah kan chho ang a, a nuai berah hian room pathum a awm a, a chhungah kum eng zat nge awm? Pathum vek, pathum vek a awm. Aw room pathum vek a awm a nih chu. Floor tinah room pathum zel maw? Umm. E hei hi Presbyterian Church of India General Assembly Conference Hall. Umm hei a nuai a ni ta. E khai a va pui ve hei hi.

a tha hle mai a. A hnung blind kha ho ti thla phawt la
aw. Hei hi en tih ui tawk tiu teu reuh lutuk ti rawh hei mipui tam deuh nih loh chuan maw hei a chhung hi an bei an bei sial hle mai.

Ka chung te pawh hei engti ka insiam nge ka rei tawh em? Ama atanga ama atanga awm daih tawh renovate nasa aw eh smart lutuk aw woman so Ekhei. A world class tawh hle mai tiraw. Helai ah pawh hian room te hran alo awm ve anih hi helai hian eng eng emaw han in thlak na leh thil langsar lo han tih na atan a rem khawp mai. Basement house.
Umm room tah hian in helai hian basement alo awm anih hi. Basement ah khan basement hall te alo awm a hall
helai hi toilet a ni a tichuan helai hian EU ho in basement hall ah hian prayer meeting an lo nei mek dawn a ni umm hetah khan kitchen te a awm a.

a han nuam tawh em em renovation in ti engteh ui khum te pawh hei eehh an dunlop te chu chhah tha lutuk mai fai thap thap maw hei hi cheng zali zel. nge zanga zel ei zali zel four hundred per bed per head maw ka laih kha aw per person
ka kha wardrobe a ni a aw giri hian min hrilh fiah zel a ni chuan helai pc ake chu maintenance aw helai kha chu umm ta kha chu kinah kan sawi dawn nia.

Three bed ei two bedded a ni a one double and one single a ei a nuam lutuk hei a zau tha sia umm hei wardrobe a lo awm a sawtah chuan toilet a awm bawk a e hei a bang te pawh marble vekin an ti a ni maw tiraw. Kan tia a Europe deuh ruih mai helai phei chu.
Apartment te tiang. Oh, apartment a englo enge ni homestay ang deuh mo homestay type deuh hlek kha ani hi mo ma se guest vel chu in dah lo a ti rawh. Um guest in dah lo. Um. A furnishing hi tha ka ti lutuk mai u nuam lutuk. Hei hi room number four ani leh a.

Chuan hei hi kan PCI office hmunpui ni ta ang. PCI office hmunpui hei Gideon a pa office an general secretary office hmun a ni ta a. Hei hi chu vawiin office an lo bang tawh sia te rawh. Aw hawng ve mai lo a. Umm hei chu hawng lo mai ang te rawh a Thomas John's house of prayer Sawhra umm le. administrative secretary maw a in maw a quarter
ehh

a chung lamah kan top floor ah kan chho ang top floor han tih ila terrace a ni tawh mai tih rawh
eh in pack tan tawh a treadmill te enge workout na eh gidi leh pa workout na erawh a helai hi hei ti zuai ang
a chungin siam ta tih rawh thil pho na tur.

Khawlna tur maw ruah tui khawlna tur eee khai hei hei hi kan driver te quarter ni ta e ta han driver ten awm ve a aw aw ni hi driver quarter pawh nuam hle mai a hmm eng teh hei a lang kim hle mai tiraw khi lampang khi

Helaia kan hmuh lai hi Malki Reserve Forest a ni a, tichuanin ahh hei Malki Point te a ni chhoh a, tichuan helah hian Dan Keti ahh a lo lang a, Malki Tlang a lo lang bawk a, ahh silawngah hianin veng tawp apiang hi chu Reserve Forest ahh eng nge ni ngaw chhah takin a khuh zel a ni, far hlir maiin a khuh a, a mawi em em mai a ni. hetlam pang hi Lachumer a ni a Lachumer hi veng changkang European word a ni a ah veng laili lai ber veng changkang lai ber kan ti ang chu chutiang chu a ni a ah hemi hmunah hi chuan European word ah hi chuan hnam dang pawhin ram te pawh hi To lutuk a pangngai aia let thum let li in an lei thei an lei ve thei a ni. Director office hi kan karh ta chuan. Ka ti maw?
Aw. A nih chu. Chuan kut hemi in hnung chiah hian NPP. Aw NPP ho headquarter. Aw engmah ni. Umm National People's Party maw? An headquarter an tuna sorkar siam lai mek.

PS ang mah kha eng nge ni speaker Lok Sabha speaker lai kha niin ka hria tawh a na a kha a pa te hian politics an khel vek a ti hianin tunah sorkar na an siam mek a ni a hawi na van nuam em em ve umm het lam pang hi BSNL saw lai hle lai hi BSNL office hunpui a ni a.

An design nalh ve em avang hianin hei tian a neuh neuh hian roof top te a hran pahin a awm e helai hi helai pawh thil pho na tha lutuk an lo siam leh anih hi maw i pa hi smart ka ti em mai hei thil pho na siam dan reng reng hi a tha tlat mai. Ti hian ni a hmu tho siang a, a rohma bawk sia hei nge ni a ka puan pho kha ti a tlan vak vak pawh ngai lo ruah sur vel pawn tiraw ngai tha deuh in a awm thei aw ngai tha deuh in a awm thei
e khai. Chuan hei nu pangpar nu pangpar te a ni a heng hi Aizawl in keng chho dawn em aw keng chho chu kan keng chho vek ang maw aw Aizawl ah chuan an tha duh leh zual vek ang hei te pawh rei ve tawh ngat ngat maw
khutah chu khutah pawh ka aw ngawi bak rawh a hei kan la suau. phei heti nge an va fere reuh ve a heng ho hi a apple blossom ho geranium apple blossom ruah vawi hnih khat dawng sela an harh hawk mai ang ni sa ni sa lutuk a tui duh tawk in an hmu ve an hmu lo ve deuh te pawh a ni maithei NPP ho an headquarter sir a khu jakkar an dah a. In kalsan tur chu i ui ve em silawng chu? Ui rawn khawp mai maw? I ngai ve ngawt ang tiraw? In lo kal tel khan ila te ve reuh se a. Nia, chuan hei All Saints anmah ni Nursery building neta. E, hei All Saints a ni nghal maw? Aw, hetlai hi tlai atang hian an ram a inṭen vek sut lai thleng. E, building hi rawng an lo hnawih thar a ka hre lo nih hi. E, khi lai khi All Saints biak in, biak in kha ni deuh ta mai ta tiraw. Aw, tlai kan Bishop kuat, kuat.

Ka fapa George-a te pawn kal tawh na kha nia pawl ruk pawl ceremony kha kal ve in ka hria umm a tha ve lutuk mai umm tikhan silawng chu kan hmu zau hle mai kan duh tawk hrih mai ang. hei hi Gidia te varanda an in in pangpar khi chung lam in lo dah chho vek a
PCI Administrative Secretary Pu Rinkima leh Pi Manoni te hi ahh hetah kan kohhran ah hian in ahh tangkai tak in-- Ahh dinhmun pawimawh tak tak an luah a, hei min pemsan a lo hun dawn ta a, ATC ah lecturer turin an rawn pem chho dawn a, anmahni aiawhtu tur te hi ahh ATC atang vekin hetah hianin an rawn thu leh dawn a, a in pawi fei thleng ang deuh tawp a ni a, kan ui dawn hle mai, an in pack zo tep tawh a hei. Phurin kima tak hi Biennial Conference PCI Conference in Aizawla a khawmpui mek a, amah kan kawm hman ta lo a, pawi ka ti khawp mai. Helai hmuna an awm lai hianin a thawh hlawk hle mai a, hei building pawhin. hmel thar a hmu a renovation an ti nasa a guest ha guest house leh guest room te pawh a changkan phah em em a ni tin ah administration lamah pawh a thawhlawk hle a ni tin ah a thiannu pi manu ni hi gideon's devotional ziaktu kha a ni a lehkhabu hlar em em mai kha. Kha lehkhabu kha chhung tinin an ngaihluin ka hria a, a copy pawh an hralh chhuak hnem em em a, tunah hianin English a translate a ni a, engtikah ngen publish dawn chiah chu ka hre lo a, English pawhin a lo chhuak thuai turah beisei ila. Aah Pi Manuni pawh hi kha lehkhabu ziah chung changah khanin kawmna neih pawh a chakawm viau mai a, tunlai hi an inpek vang lai leh an buai vang lai a ni a, aah remchangah te kan la kawm thei ngei tur a ngai ang. Aah khati zawng kha tun atan chuan ni leh tawh mai sela. Ahh ka channel te ka video te min lo thlir chhuah sak thin a, invai chungah lawmthu ka lo sawi a, tin min la subscribe lo khanin min lo subscribe sak vek turin ka lo sawm leh vek cheu a ni.